Welcome back Deepak! Salut salut!
Ça va?
Gutt a bei dir? Natierlech, ëmmer gutt. Wann ech dech en face hunn, wéi wéi kann et wéi kann et mer schlecht goen? Wéi léif, nee et geet. E bësse midd. Et ass Chrëschtdag, ech muss e bëssi Komplimenter eriwwer ginn. Et ass d'Zäit vum vun der Versöhnung, vun der brotherly love. Dat heescht, ech hu lo ee Mount Zäit, wou s de ganz léif mat mer bass. Ech hunn. Ab Januar ass et erëm. Ech hu lo ee ganze Mount, wou ech mega léif mat der wäert sinn an Agenda ass d'Zäit vun de Resolutiounen an do wësse mer, do gëtt erëm haart, do gëtt et erëm äiskal zwëschen eis zwee. Dat heescht, profitéier elo dëse Mount. Mir wär se esou lues si mat mir wéi se mam Donald Trump waren, wou en de Peace-Fifa-Nobelpräis krut huet. Oder gëss mer och esou ee Ghost Trophy, datt ech do eppes verdéngt hunn oder net?

Spezial ee Präis fir gemaach hunn. Ech fannen, ech sinn, ech si richteg frou vun, datt d'FIFA dat gemaach huet, well ech fannen et eng Sauerei, datt den Trump de Nobelfridspräis net krut huet fir all seng Efforten, déi e bis elo gemaach huet. An ech fannen dat nëmme korrekt, datt d'FIFA dann do aspréngt an him dann dee wuelverdéngte Peace Prize gëtt. Ass net méi korrekt, ass net méi korrekt. Mee bon, ass, mee da gesäis de och, wéi wäit et ka goen heiansdo, wéi et einfach ridicule, datt een dann esou wäit geet, fir engem e Präis ze ginn, well e kee gewonnen huet, a soss wäert e wéi e klengt Kand kräischen an net zefridde sinn. Well jiddwereen huet verstanen, wéi den Trump funktionéiert. Wann s de eppes vun him wëlls, bréngs de him e klenge Kaddo mat, an dann ass dat ok. Klenge. Football Peace Prize nach ni héieren, mee voilà, dee kritt dann den Trump.
Katar schéckt em e Private Jet fir 400 Milliounen Euro. Saudi-Arabe keeft him Golfcoursen, also Golf, wéi nennt se dat, Parcoursen, Golfcourse, wéi nennt se dat op Lëtzebuergesch, keng Ahnung. Eng Golfplaz keeft en him of. Äh, wat kritt en nach vu, kritt en dat nach Cadeau vu Juster engem? Jiddweree steet do an der Salle d'attente am wäissen Haus ze waarden, mat iergendengem Cadeau fir him ze ginn, fir en An contre. deen zefridden ass, deen ass och zefridden. Also dat. England huet him jo de Bréif geschéckt, Ah jo, dat ass e wahr. special invitation op engem wahrscheinlech goldegen Pabeier, en hat soss nach ni ee krut, vun der Gol, vun der Royal Family, fir, fir en z'invitéieren. E special gift, sot e jo. Däers natierlech net ze vill héich englesch nee, Wierder benotzen, soss versteet en d'Chamber net. äh, nee, dee war witsch, also, also ridicule.
Wo hues du d'Auslosung awer gekuckt? Ech ja. hues net gekuckt.
Ech hab puer gekuckt, ma ech meng net, datt do dës Joer eng iwwerkrass verréckt Grupp ass, mengen ech. Also weess du, esou eng Grupp de la Mort. Et ass eng, déi e bëssi méi interessant ausgesäit. Ass déi vläicht déi vum, äh, ech meng, dat ass eng Grupp, meng ech, wou

Ah do hues de jo eescht mat Mexiko géint Spuenien, jo mee ech hat bessen kuckt mee jo also wéi gesoot ech war lo net dass deng Equipe do laang geet. Spuenien ass mat Cap Vert och déi eischt Kéier wou de Cap Vert dobäi ass a Saudi Arabien an Uruguay. Jo wou ass Marokko? Ech mengen se war eng. Marokko ass bei Brasilien, Haiti, Schottland. Ah voilà.
Genau, dat ass am Haucoach. Ech fannen Frankräich-Grupp kéint interessant sinn, Frankräich, Senegal, Norwegen, Haaland, Mbappé, bam, direkt Gruppephas an den Quali, an zwar Bolivien, Suriname oder Irak.

Mat deene Suen, déi mer mat deem Podcast haut erakréien, hu kënne mer eis locker Ticketen dohinner kafen. Dat ass deen deierste World Cup ever. Deen deiersten ever. Also tickeméisseg ass deen deiersten. Dat spillt einfach erëm an d'ekonomesch Situatioun vun der Welt eran. Et gëtt einfach alles méi deier, wärend eis Salairen d'selwecht bleiwen. Ah, okay, kann ich eppes leeschten? Nee, ech hunn awer fir Auerzäite gekuckt an jo, et ass, jo, et ass e puer Matcher moies um eng oder zwou.
Jo, wat erwaarts du? Dat ass ebe wéi et ass.
Ja, et ass ebe. Kanns net ëmmer, mir sinn oft gâtéiert hei mat eisen Zäitzonen, datt mer oft gutt leien, well ganz oft ass et jo awer an eiser Regioun éischter. Ah, dat eent war och mega witzeg, well ech hat e bësse gekuckt an dann hat jo de Rio Ferdinand war jo den Host an dann. De Rio Ferdinand?

Korrekt. Mega Witsch wees de an. An si sinn afgaang.
Den Trump sot. Den Trump sot, jo genau. Den Trump sot, an dofir krut en de Peace Präis. Den Trump sot. Dat huet en verdéngt.
Et soll een ophale Soccer ze nennen, mee Football, well et géing méi Sënn maachen et Football ze nennen ewéi Soccer. Et misst een en neie Sport fir den American Football. NFL, ja, also fir NFL muss een en neien Numm fannen, wat jo stëmmt. Wat komplett stëmmt, well si schéissen de Ball all liicht Joer eng Kéier mam Fouss, fir de Rescht hu se nëmmen am Grapp, dat heescht, mee mir wëssen, datt d'Amerikaner stréidomm sinn, dat heescht. No shot, ja also näischt lo géint d'Amerikaner, mee jo. Jo, mee ech freeë mech awer elo nächst Joer, ech meng gëtt awer flott. Ech hoffen, also d'Italieener mussen se nach erapacken. Ja, Italie muss se nach spillen. Der sidd an der Grupp mat der Schwäiz, Kanada, Schwäiz, Katar an Italien. Oh, dat ass awer interessant. Ass eng sauer Grupp, jo mee alleng schonn dass se dobäi sinn, come on. Plus Kanada ass jo déi eischt Ekipp déi spillt, ne mengen ech. Déi eischt Ekipp déi spillt, schécke se Reservisten dohin oder wat? Wéi? Wat mengs de éischt Equipe? Dat jo éischte Match ass mengen ech Kanada vun der WM. Oh ma nee, dat ass da Mexiko ne? Mexiko ass an der Grupp A. Ah jo, dann ass Mexiko jo ok. Ok bon, dat ass egal.
Dat wier dat wier cool an da kënne mer dat kënne mer Special Editions iwwert d'WM maachen. Eng Auer moies, dat ass perfekt gemaach live. Podcast. Dat kuckt keng Sau, Ellen. Mir hätten afschlofen Ok, ier mer weiderginn, Deepak, ganz schnell, gëschter fett News, Politmonitor Lëtzebuerg, Première fir e Premier, eise Premier ass aus den Top 10 vun de beléifsten Politiker gefall. Jo.
Wat sees de dozou?
E brécht Rekorder lénks a riets.
E bëssi iwwerrascht, mee et ass ebe sou, well zwou anenner sou waren. Ech mengen, dass d'Public Opinion. No der skandaléiser Entloossung vum Georges Mischo. Hien ass jo selwer fortgaangen.
Jo en ass selwer en ass selwer fort gaangen. Jo jo jo. Also en ass jo natierlech gedréckt gi bis si fir raus goen. An do gouf et e laangt Gespréich op engem Sonnden, wat ech menge relativ schnell wor, wou gesot gouf, du gees an du bass roueg an wann s de dech schécks, da kriss de deng Plaz an der Chamber a vläicht nach a e puer Joer nach eng Kéier eng Chance. Jo mee bon. An du sot de Mischo, Ok, Chef.
Nee, mee jo, dat heesch, jo, en ass, ma mir wëssen net wéi eng Plaz en ass, oder? Well ech mengen, war nëmmen Top 10 war jo raus, oder war alles? En ass meng, ass en 11 oder esou, den Frieden, keng Ahnung, en ass op alle Fall aus den Top 10 raus. En ass Top 10 raus, mee bon, et ass halt sou maan, ne, also it is what it is, hein, also dat kanns de net änneren. No good, no good, gesäit net gutt aus. Si hunn nëmmen zwee Vertrieder, csv an den Top 10. Ah jo? Mhm.
De Wiseler an d'Hansen. Ah jo, ok.
De Wiseler, wëll en näischt méi mécht, wëll e just nach do sëtzt an klack ding ding ding schellt, soulaang e present ass. Wann s näischt méchs, kann s näischt falsch maachen. An d'Hansen, déi jo, wat ass se, fir d'Baueren, Agrikultursministère. Hallo ebe Sport. Ebe Sport Air huet déi Woch. Mol kucken an dann wann ee seet wann een näischt mécht kann een näischt falsch maachen natierlech. An den Touchbar un der Spëtzt nach ëmmer de Bëttel. Ja dëst war de Bëttel ass nach ëmmer eent. En ass och ganz sympathesch am Sënn grouss jo. Jo sympathesch. Dofir ech mengen déi éischt Plaz verdéngt. Läit misste Läit misste e bëssi méi op kucke wat politesch geleescht gëtt an net wou einfach nëmmen Foto a Show gemaach gëtt. Mee bon. Dat ass e Thema fir eng aner Kéier.
Ech muss soen, ech fannen, deen 100 Prozent zefridden ass, also dass Politik ass gemaach fir net zefridden ze sinn. Also dass hei, weess de, eng perfekt Welt gëtt et net. Also ass ni ginn, wäert ni ginn, also vläicht an Amerika, mee bon, Trump ass do, ech gleewen drun, an Trump gleewen ech drun. Mee wa mer vun enger perfekter Welt schwätzen. Et kann ee sech d'Welt och perfekt maachen, andeem ee sech an Etae versetzt, déi engem hëllefen. Mir wëllen haut iwwer Cannabis schwätzen, Deepak. Jo.
An zwar goufe elo e puer Rapporte geschriwwe vu Lëtzebuerg säit der Toleréierung, dass jo keng Legaliséierung, déi mer hei am Land hunn, mee vun der Toleréierung vum Cannabis fir de private Gebrauch doheem. Jo, d'Resultater sinn zwiespalteg. Op der enger Säit soe se, de Konsum wär net wierklech däitlech an d'Luucht gaangen. Op der anerer Säit gëtt nach ëmmer gewarnt vun den Niewewierkunge vum Cannabis. Eleng scho mol zréck ze goen, et gouf diskutéiert an der leschter Legislaturphas, datt Cannabis am Fong sollt legaliséiert ginn. Et soll een de kanadesche Modell suivéieren an dann och Etüde maachen an dat da lues a lues op d'Schinn bréngen. Et ass ni wierklech dozou komm. Den Dossier ass einfach ni wierklech weider traitéiert ginn. Wat awer geschitt ass, et ass zu enger gewëssener Toleranz ebe komm, datt een doheem kann, wat ass et, véier Planzen, bis zu véier Planze kënnen halen an déi dann och kultivéieren an dann dorosch dann eeben

Dat ass jo Eigenkonsum, dat heescht, dat ass méi fir dech. Du muss an deng 4 Wänn halen, dierf net bei der Fënster sinn, well voilà, keen dierf jo gesinn, dass dat mëss. An jo, a muss, muss et wäit vun de Kanner halen. Mee da so ech mer engersäits, mee wéi wëlls du dat, also wéi kontrolléiers du dat? Also dat kanns du guer net kontrolléieren. Also. Wéi soll ee wëssen, wat se doheem ass? Also entweder du giffs elo entweder der Police näischt ze dinn, a si gi lo bal Foto, richteg. Kling, kling, kling, kling, Nee, mee Réseaux dat ass awer e sociaux.
bëssi, dat ass e Paradox. Jo, An ech natierlech, bëssi, keen. mir wëllen et, mee engersäits kanns de et awer net esou maachen, wéi s de et wëlls, well.
Mir sti bëssi néierens. Also am Moment, sou dat Ähnlecht, wat se soten hei, du kanns se kultivéieren doheem, also op, also zeien, kultivéieren, selwer consomméieren, ouni dass de dat weider gëss un iergend een aneren. An och wann ee géif bei dech heem kommen, dat wat s du doheem kultivéiert hues, kanns de deem aneren am Fong, streng gesot, net ginn. Net ginn, genau. Deesch, wann s de en Joint häss, kéints de, wann ech elo hei en Joint hätt, kéints du net eng Kéier drun zéien. Voilà. Wou ech mer esou en. Dat ass e bësse ridicule.
Dat ass e bësse ridicule.
Vläicht. An der Logik, dass du bis heihinner gefuer kënns an da wanns du géings heem fueren.
Jo, mee souguer dat hunn ech jo gelies an dat mécht guer kee Sënn, well se jo, wanns de fëmms, dat bleift jo a dengem Blutt bis zu puer Wochen. An da gouf jo gesot, wann d'Police dech ophält, unhält, pardon, an dech kontrolléiert, a souguer wanns de dat net gefëmmt hues, mee du hues virun enger Woch gefëmmt, du hues a dengem Blutt ass keng also du hues keng Excuse dann hues et an du bass geschass dofir soen ech jo ass bessi entweder du mess guer näischt oder mess alles awer net esou eppes. Bah ech wëll net soen du mess guer näischt wëll alleng deen hei Schrëtt fir déi déi wierklech vläicht aus medizinesche Grënn huelen. Jo mee déi dierfen et schonn éischter och maan mengen ech. Jo ok mee et ass awer. Dat war jo scho legal, also net legal, mee du häss jo d'Prescriptioun, du kanns et maachen. A wann s de souwisou einfach gäre Film si, weess, an du wëlls et einfach doheem alleng maachen, da muss de et eben. Ech fannen et just ebe komesch mat deem sharen oder net sharen, dass de Leit kënne riwwerkommen an et awer net huelen. Ech verstinn jo, dass de et net wëlls legaliséieren um Niveau vum Verkaf a sou, dat ass jo ok. Dat ass jo ganz normal, dat verstinn ech och. Mee dass de emol net Wann de Leit bei der iwwer wann de Leit bei dech kommen an da kanns mol net sharen, ech fannen dat schonn e bëssi komesch. Mee wa mer bis zréck ginn, wou stees du iwwerhaapt an der Fro zu enger Legaliséierung oder Net-Legaliséierung vum Cannabis?
Éisch gesot, fir mech ass et. Ganz éierlech, dass Jerscho, wanns de sees hé wat wat häls du vun mam drénken, net drénken oder fëmmen oder net fëmmen, also Zigaretten, also fir mech ass jo, ech klaken dat an sech ruhig éierlech gesot dran an ech soe mer et du dierfs maachen, also sou laang s de kengem wéi dees oder eppes, wisou net, also. Also elo no enger Kéier, du hëls Zigaretten an dir selwer,

Awer dann net fëmmen, dat ass da meng Fro, weess de. Dat ass fir mech déi selwecht Kategorie. Jo, hues Recht. Also ech géif et legaliséieren, well wann s ee mësst, wat awer alles. Do ginn et elo zwee schools of thought. Entweder du sees, ok, dat ass eng mëll Drog, Cannabis, an du kanns et gesi wéi eng Einsteigerdrog fir eben zu méi haarden Drogen. Stëmmt och.
Sou, da kanns de dat selwecht soen iwwer Alkohol. Alkohol ass och dann eng mëll Drog an dat kéint dann och dozou féieren, dass de entweder süchteg gëss, respektiv weider gees op méi haart Drogen. An da kënnt ëmmer d'Argument, ok, firwat verbuede mer dann de Cannabis, awer Alkohol ass legaliséiert. An da kanns de eben zwee Weeër hunn, entweder du sees dann, ok, Cannabis kéints de och legaliséieren, oder du gees op deen anere Wee a sees, Alkohol kéints de aschränken. Mee bon, wann s de elo op de Wee gees an du wëlls Alkohol an eise Societéiten aschränken, wou Alkohol esou krass an der Fabrik vun der, ja, an der sozialer Fabrik vun eiser Gesellschaft ass, dat géif nimools goen. Do hänken esou vill Suen drun, éischtens scho mol, esou vill Intérêten.

sou wäit wäert ech ni komme meng Schéi. Ech denken och net, datt Alkohol jeemools sou reglementéiert, staatlech reglementéiert wäert sinn, wéi an de skandinavesche Länner. Dofir ass et einfach scho vill ze laang an eiser Societéit sou dran. Mee dorop, op den Alkohol, komme mer e bësse méi spéit eng Kéier zréck. Par contre géing ech deen, dee Stil vun de skandinavesche Länner fir Alkohol ze verkafen, ze verstaatlechen, kéint ech mer awer virstelle fir de Cannabis. Jo, mee dat ass jo dann genau dat wat hautzedags am Plaza New York geschitt. Du hues jo sou Coffeeshops wou s de ka kafen, wou s de kanns dra fëmmen. Dat ass jo dann dee Konzept dee s de wëlls. Dat ass dee Konzept, mee an Holland ass et fir mech, dat ass net wierklech verstaat, dat ass toleréiert einfach an Holland. Dat ass am Fong jo net legal, et ass einfach nëmmen toleréiert. Jo, an de Coffeeshops ass et toleréiert, soe mer esou. Du dierfs do dra fëmmen, dra kafen, mä et ass jo net de Staat, deen wat s da wëlls, oder? Ech wéilt gären, datt de Staat et selwer an d'Hand hëlt, datt en d'Produktioun selwer mécht an datt en dann iwwer Konventioune verkeeft. Ah, esou mengs de, ok. Dat heescht awer net, dass dat eng Source de revenu gëtt fir de Stat? Jo.
Souzesoen.
Du kanns zwar, wëll ech op de Wee goen, dass de Stat carrément Butteker selwer huet an et verkeeft, oder wëll ech op de Wee goen, dass en mat, dass en d'Leit kënne verschidde wéi Lizenze kafe fir Buttek ze maachen an da vläicht nach eng liicht Kommissioun drop verdéngen? Ech weess et net, mee ech wéilt esou eppes gesinn. Ech wéilt esou eppes gesinn.
Ja mee bon, wéi wëlls de dat? Dat heescht, dat gëtt dann alles reglementéiert, du hues Butteker déi deng Lizenz hunn. Ja ech weess net ob et staatlech Butteker. A wéi ass dann, just wann dir akafe geet, wéi ass dann, also dat heescht, dir musst dech dann ausweisen mengen ech dann. Residenten 18 Joer. Dat heescht just wann muss du hin a goen mat engem wat? Ma senger Du Sättiger musst, du Residence.
musst, ma nee, du frees einfach un. Du frees äh, eng Kaart un, andeems du däin, däi Certificat de Du frees eemol eng Résidence, Kaart un an du da frees hues eemol eng Kaart un an da muss de mat där Kaart an de Buttek goen an dech do ausweisen, mat der Kaart Mee bon, dann an mat denger Carte d'identité.
An dann denken ech, mengen si och vill Leit déi hautzedaags fëmmen, net wëllen, net wëllen dass d'Leit wëssen dass se fëmmen, och weess wëllen dat da vläicht och net, weess de. Perséinlech wäert s ëmmer, ma wéi gesot, Franz Hölz wäert s ëmmer Loopholes fannen. Also dat dat fannen ech awer elo eng traureg Excuse, also fir e System dee géif fonctionnéieren. Bon, mir wëssen net ob e géif fonctionnéieren, mee keng Ahnung. Firwat misst en net fonctionnéieren? Ech weess net.
Kucken. Wann s du e legale Kader mëss, ne, an du kucks dass d'Qualitéit wierklech gutt ass, net dass de elo Schrottqualitéit hues, mee wierklech gutt Qualitéit, Du setz e faire Präis un, du keefs et legal, wat wëlls de dann nach kritiséieren? Ok, et ka sou schwaass mat der vläicht méi bëlleg fannen, mee dann ass d'Qualitéit sécherlech net méi sou gutt. Wa se musse Konzessioune maachen um Präis, da gëtt d'Konzessioun um Produit gemaach. Et wäert jo net dee selwechte gudde Qualitéit fir vill méi Risikoen ënnert engem méi déiwe Präis verkafen. Dat stëmmt. Also wéi gesot, dat géifs de maachen, Schwéiers, vill vu mengen Iddie maache Sënn. A lo eng Fro, Wisou hu se dann net gemaach? Dat ass dann déi aner Fro, well. Ma se behaapt net, wëll wéi ze kontrovers et nach ëmmer als Drog ugesi gëtt, a se wëllen et net maachen. An do wär, also ënnert der leschter Regierung häss nach iergendwéi kéinten denken, datt dat vläicht géif kommen, mee vergiesst et, ënner enger CSV-DP-Regierung, dat wäert dach ni muss kommen.
Jo. Ja. Mä wat war iwwerhaapt de But, wou se dat elo decidéiert hunn? Also déi lescht Reform, déi gesot huet, hei lauschtert, Dir dierft elo doheem maachen, Dir dierft der véier Planzen doheem hunn. Wat war den Zil do am Fong, grosso modo? Ech weess net wierklech genau, wat den Zil hannendrun ass. Wann ech mech spekuléiere wor et entweder fir e klenge Kaddo ze maache Richtung méi progressiv Wieler, respektiv wëll ebe verschidden Etüde gewisen hunn, dass et am Fong net esou schlëmm ass, wann een op dee Wee geet. dass se et einfach gesot hunn, hei, wat soll dat do nach schueden, well am Endeffekt ännert et wierklech praktesch näischt. Et ass dat am Fong, dass, jo, Einfach, dass wat. du eebe kanns doheem Zich stëmmen. Mee Ja.
méi, méi huet sech elo net fir dech, fir dech geännert. Mee d'Zil war déi och, well s de, well wat se haut, bon, wat se hautzudags och geschitt ass, wann d'Police sech elo, Fëmme gesäit, dat eescht wat vläit elo geschéien ass, kritt e Feng am Mond an dann ass jo d'Saach iwwer. A virdru war et jo esou, häss de gefëmmt, da misst de jo virun d'Geriicht goen a sou weider, sou weider, sou weider. Also et ass jo och, d'Prozedur ass lo méi liicht ginn, soe mer emol esou. Dat heescht, natierlech däers de mer et net verkafen a sou weider an do bass de direkt. Mee och bei mir géings de net verkafe kënnen. Nee mee natierlech du brauchs jo dann op dee Moment wann s jo schonn wéi gesot wann s jo e legale Kader hues brauchs du net dann weider ze verkafen. Jo mee et gi jo Leit déi elo einfach och esou weider verticken um Schwaarzmaart einfach also zum Beispill. Ah déi heem züchten an dann weider verkafen jo dat sou also wéi gesot jo am Fong alles. Et ass jo och vun Risiken dat verstinn ech och net dat heescht si hunn erlaabt mee déi Leit kënnen legal doheem züchten an dann. Ech.
Ech mengen et waren ech mengen si hunn dat. si wollten eppes Guddes maachen, mee ech mengen um Terrain ass, also fir Praxis an Theorie, ech mengen do geet erëm, dat sinn net, dat sinn zwee Welten erëm. Also jo, also ech verstinn et wierklech net. A fir mech wär et, wann s de elo d'Pro a Kontrae kucks vun, géings de et legaliséieren oder net? Fir mech ass d'Pro einfach vill besser, well ok also et gëtt d'Argument wéineger Kriminalitéit, misst ee elo kucken, mee fir mech wär se kloer manner, well s du einfach de legale Kader méchs an dee safen Accès. Sou bon, elo kann een nach e bëssi driwwer streiden, géif dat wierklech komplett fort gutt oder net, vläicht nach net, mee et wär op alle Fall mol eng besser Situatioun wéi s de am Moment hunn. manner Kriminalitéit, kanns de direkt och soen, eng besser Regulariséierung vum Marché, vun der, vum Maart, pardon, vun der Qualitéit, Qualitéit, kloer, do hues de d'Kontroll komplett driwwer, wann s du et selwer géings opbauen. An dann, wéi ech gesot hu, wann et verstaat ass, dann hues du jo och Recetten. Dat heescht, alles, wat s de do erakriss, si Suppléments, Recetten, an déi kënnen och an d'Preventioun zum Beispill ugestach ginn. Dat stëmmt, mee bon, eent Problem wär, wann s de dann.

erlaben am ëffentleche Raum ze fëmmen oder net. Dat weess ech nach net.
Ech sinn elo déi lescht puer Joren duerch New York gaangen, do ass jo elo legaliséiert ginn, wéini war dat, 23 meng ech, 23 ass meng ech legaliséiert ginn. Jo, do reest de wierklech nonstop. Dat ass jo dat, also do reest de nonstop.
Mä wann s de Kanner hues, déi duerch d'Stad trippen, dat huet jo och net, datt si dat dann, dat ass jo och dat, muss jo do drop oppassen.
Do sinn ech, also ech weess net, ob ech et wierklech fir den ëffentleche Raum géif opmaachen. obwuel ech net wierklech gesi firwat net, well du drénks jo am ëffentleche Raum, mee bon. Jo, mee fir d'Kanner zum Beispill, voilà, do hues de schonn e Problem. An einfach nëmmen dowéinst kanns de et maachen. Jo, ma du kanns et.
Nee, kanns net. Mä aner Länner maachen et.
Jo, mee bon, ech mengen. Ech soe just, et ass méiglech.
Jo, et ass méiglech. Ech soe just, ech wéisst net, ob ech et och am ëffentleche Raum géif erlaben. oder einfach ze soen hei du kanns et kafen mee de Konsum muss de an engem privaten irgendwou privat egal egal bei iergendengem doheem kanns de och wann s du eppes kafe gees kanns de och ech ginn eppes kafen ech kann och bei dir doheem fëmmen ech muss net bei mech heem goen mee ech net an engem ëffentleche Raum en tout cas da kéint ech nach soen ok eventuell eventuell kéint ech dat maachen an da géings de och ganz vill Kritiker vläicht dee Punkt ewechhuelen direkt, weess de, datt se soen, Nö, dat geet dach net am Ëffentlechen. Ah, esou, jo. Du kéints direkt soen, Ah, kee Stress, privat, bum. Ja, genau, dofir also. Da wär d'Argument do am Fong fort. Am Fong kéinte mir elo e rise Programm opbauen, fir datt dat duerchgeet. Ech mengen, et gëtt Zäit fir eng Petitioun. Mee et gëtt och, et gëtt och Problemer. Ech mengen, mee déi selwecht Problemer hues de och beim, beim, beim Drénken, Verkéierssécherheet. Mee dat setzt jo virdu, soss, okay, wa mer et esouguer géife legaliséieren, also 100 Prozent, esou wéi mer et gesot hunn.
Dann häss de vläicht am schwaarze Maart häss de vläicht aner Drogen, weess de. Mee déi sinn dach och lo schonn do. Jo, jo, mee da wärst de dann vläicht exponentiell méi héich dee Moment, weess de, well s de sees, ok, Cannabis brauchen se net méi, komm mer gi bei déi nächst Etapp an. Mä wéi gesot, am Rapport stoung jo, datt 60 Prozent si ass jo Cannabis. 20 Prozent ass Kokain, wat war dat eischt, 12 Prozent war MDMA an dann hues de 8 Prozent wou de Rescht eben, also dat heescht ech mengen. Mee ech verstinn dat Argument net. Wann s de elo scho Gras beim Schwaarzmaart keefs an da sees de op eemol et brauche se net méi, jo mee wat ännert wann s de et bei him keefs oder an engem offizielle Shop? Ah nee, nee, dat soen ech grad net. Ech soe grad, wann s de et legaliséiers, da wäerten déi Leit am Schwaarzmaart kee Cannabis méi verkafen, mee aner Saache verkafen. Jo, mee se verkafen dat jo och elo schonn. Jo, mee nach net esou wéi, well Cannabis ass jo mengen ech méi accessibel, mengen ech mol, wéi aneren Alko-, also aneren, déi aner Drogen. Jo, mee et geet jo ëm den Konsument, ëm deen, dee keeft. Mhm.
Wat wëll dee kafen? Wëll e Cannabis kafen oder wëll en haart Droge kafen? Et ass jo dann eréischt d'Fro, dat ass jo wat, wou du soos, Cannabis ka jo Entrée si fir haart Drogen dann och. Da hues du jo dann dës vi. Jo ok, mee dat kann jo och elo schonn d'Entrée si fir haart Ja, Drogen. kann jo. Mee kann dee Moment kann méi sinn, well du sees ok, déi eng Drog ass lo free access, da sinn Mhm. déi aner Droge jo e bëss, déi mer wëllen testen, well mir soen ok, Cannabis ass mega easy peasy fir eis, fënne mer all Dag, geschitt eis näischt, komm mer gi lo méi wäit. An dann hues de rëm déi 6 Pullen. Jo, mee dat denke se dach och vläicht elo schonn. Se gi bei de Schwaarzmaart, se kafen ëmmer nëmme Cannabis an da soe se, oh jo, easy peasy, dat geet jo an da kënne mer jo och déi nächst Etapp elo goen. Jo, mee ech menge wann s de eng Drog schonn 100 Prozent hues, dann, ech menge kanns de, et ass méi einfach da méi wäit ze goen. Dat heescht, du mengs, d'Ofschreckung vum Illegalitéit fir de Cannabis schreckt se of fir méi haart Drogen ze huelen, ass dat d'Argument? Entweder du sees ze mir, et hänkt dovun of, wou s de et keefs, ob s de op méi haart Droge gees oder net, andeem et legal ass oder net, oder du sees, de Fait, datt ech souwisou schonn eng Drog huelen, déi legal ass,
dat schreckt mech dann net méi of, oder soe mer esou, d'Illegalitéit vun der Drog schreckt mech of, fir weiderzegoen. Du verstees mäi Punkt net, okay. Nee, nee, well ech awer wëll soen, okay, dach, mee mir de grad, maja, nee, wat ech wëll soen ass, well déi eng legal ass an du wëlls dee Moment dann, sees de, okay, du hues, sees, okay, Cannabis ass legal, fair and square, ech fumen elo all Dag, gutt, mee elo wëlls de méi wäit goen, dann ass de Schwaarzmaart, also ech meng, motivéiert déi Leit ebe vläicht. Jo, um Schwaarzmaart wäre locker méi haart Drogen direkt do, dat ass richteg. Mee och vläicht motivéiert se vläicht dat dann méi ze probéieren och.
Den de verkeeft oder den de konsuméiert? Dee konsuméiert.
Ech hätt sou Konsument hei. Okay, dat Konsument. heescht du mengs wëll Cannabis legal gëtt, Ja. ass e méi gepusht eventuell fir op déi aner illegal riwwer ze goen? Villäicht, well e wëll teste wëll a seet, hei lauschtert. Dat heescht du gees doran wéi wann de grad d'Psychologie hätt vum klenge Kand, wou s de em e waarmen Teller dohinner sees an du sees, pak den Teller net u wëll et ass waarm an du bass direkt, Ugh. Okay. Ka gut sinn, Just ne? fir datt ech deng Psychologie vum, vum Mënsch do Merci. verstinn.
Mee ja, Ja, also, wéi mee gesot, dann äh, verbitt einfach alles. An dem Sënn. Nee, nee, das, dafir soen ech jo, also gëtt keng perfekt Solutioun, sou is et net. Also an äh, a muss een och soen, wéini war d'Reform? Virun zwee Joer, ne? also einfach das von engem Joer das auch lo rapport von engem Joer rakom ne also der Rapp ja voilà.
ich kann mich irren äh, mais also e Joer also das äh, Juli 23 Juli 23 dir findest het man hm. an ich muss auch sagen dass auch also das schon kurzem geschieht hat ich muss ein bisschen warten ich mengen sie vielleicht wart drei vier Joer warten richtig rapport machen an dann gucken wird ausgelernt ich mengen das lo nach viel ze frei zu so ähm, wat gutt ass, wat net gutt ass. Mee jo, soe mer emol, déi éischte Rapport awer ass mitigéiert, soe mer esou, et ass net schlecht, mee et ass och net gutt. Jo, dat ass richteg, dat ass e gutt Wuert fir ze soen, mitigéiert.
Mee misst ee kucken, also. wéi dat da weider geet. Also ech hunn Hoffnung, datt iergendwann eng Kéier, wa mol erëm eng bësse méi progressiv Regierung un d'Rudder kënnt, datt deen Dossier kéint opgegraff ginn. An ech gleewen drun, datt mer iergendwann eng Verstaatlechung vum Cannabis gesinn.
Ja, nee, kéint gutt sinn. Ech gleewen drun, dat kënnt.
A wann ech et muss maachen.
Nee, mee jo.
Ok Deepak, mir kommen zum Neofact. Oh yes.
Oh yeah.
An zwar hunn ech eng mega easy, ah merde lo hunn ech Neo geruff awer do ass se schonn do, Scheiss. Jo et sinn, dat ass eng mega easy, dat ass eng mega easy. An zwar wëll ech vun dir einfach nëmme wëssen wat Déi fënneft meescht successful Filmer woren, an zwar Box Office. Woah, wéi soll ech dat wëssen?
Jo, dat weess mega vill Leit. Nee, ech mengen net. Du kanns der op alle Fall mol. Also Box Office.
Box Office, Box Office. Mee du kanns der sécher e puer zesummen denken. Bah, e puer jo, mengen ech. Also ech géif mol scho soen Avengers, Endgame. Ok, domadder hues du schon d'Nummer zwee ofgekapselt. Avengers Endgame huet e Box Office vun 2,7 Milliarden Euro, an zwar 2,799 Milliarden, ganz no un der 2,7. An am englesche Avatar war sech jo och derbäi, oder net? Watfir een Avatar? Ah, den Avatar. Also den, den éischten Avatar.
Ja, den normalen.
Den éischten Avatar ass de most successful Movie mat okay. 2,9 Milliarden Euro. Okay, war schon gut schon Top 2, das ist perfekt. Voilà. Äh, Titanic.
Titanic ass Nummer 4, oh mein Gott, du warst on fire, mat 2,2 Milliarden. Okay.
An da sicher nach irgendein Avenger dran, ne? Oder Iron Man.
Nee, ass kee méi vun deene Filmer dran. Sinn dat elo méi al Filmer oder sinn dat méi rezent? Mengs de, datt ech Filmer gekuckt hunn déi dëst Joer erauskomm sinn?
Also een hues de mengen ech net gesinn an du wors schonn, also am Fong. Dat ass keen Avengers méi. Avatar dann nach een? Den zweeten Avatar? Jo, den zweeten Avatar ass Nummer 3, The Way of Water. Ech hunn nach ni en Avatar gesinn. Ech och net, ehrlech gesot.
An ech hunn och nach ni en Avengers gesinn. Wat? Du hues nach ni en Avengers gesinn? Ech kucken net, wann do.
Wat bass du fir een? Dat ass Kultur.
Maach sinn mee wann do Leit mat Kostümer ronderëm sprangen. Deen eenzege Superman deen ech kucken ass also. Dat ass ok, dat mee dat do ass Problem mee Harry Potter wou Leit einfach Bengel an der Hand hunn an Hurra soen dat ass. Éischtens emol soe se net Hurra. Ah jo ok.
Se soe latäinesch Curses wat am Fong eng an engem intellektuelle Niveau vum Meesch ass. A sorry Harry Potter wor Kandheet. Ech weess net, wat s du an denger Kandheet gemaach hues, mee ech gi lo net mat 27 Joer kucken, wou erwuesse Leit bezuelt ginn, fir 7 Deeg am Gym ze sinn, Spanx, an dann mat CGI duerch d'Géigend ze sprangen. Dat ass net meng Welt. Näischt géint Leit, déi Avengers a sou Saache kucken. Déi eenzege Superheroes, déi ech kucken, ass Batman. Ja, DC dann, bass méi. Nee, just Batman. Okay, Am Fong och just dem Christopher Nolan sinn. Schon mal och déi dono rauskom sinn hunn ech och net gekuckt. Nee, op alle Fall äh, Avatar, nee, Avatar okay, du äh, Avengers äh, feelt nach just de 5 dat heescht du hues 1 2 3 4 hues der rausfan ah, de 5 de 5 an ech mengen net dass du dee gesinn das ist die alle Film da gin ich vun aus äh, nee dat die dancing nee das kind alle dat die dancing rauskom da so man plus minus google

Action. James Bond? Nee, nee, nee.
Et ass, et geet méi an d'Richtung vun, oh, wéi soll ech dat elo soen? Geet, also, et ass net realist, et ass net wierklech realistesch. Okay, et ass Fantasy. Et geet a méi Fantasy eran, jo. Geet méi an Fantasy eran.
Genre dass wierklech Fantasy. Ech hunn grad iwwerluecht ob et kéint wierklech eng Kéier esou sinn, mee ech mengen nee, ech mengen nee, ech mengen nee. Fantasy.
Et sinn Elementer do, vläicht iergendwann eng Kéier wäert et esou sinn. An da sinn aner Elementer do wou ech mer soen, Nope.
Seventh Sense oder eppes? Ass dat heescht dat den? Nee vergiess dat direkt.
So mach ech oder gëff mer en Tipp einfach gëff mer. Ok.

Well ech deen hunn ech oft gesinn, well ech ëmmer rose sinn, datt d'Zäit net op dat Holz do packt zum Schluss vum Film. An ech wosst, datt, nee ech wosst, datt einfach der éischte wär, well ech weess einfach, datt dee mega vill Fréckere gemaach huet. Esou Avengers Endgame, keng Ahnung. Ech menge wann s de d'Top 10 kucks, fir esou dräi bis véier Avengers dran. Wat ginn dat Leit déi esou vill kucken? Dat ass dach verréckt. Ja well dat einfach, weess dat sinn Superheroes an dat ass einfach, weess dat ass Action, weess dat ass.
Mee ginn einfach Tonne Leit dat kucken oder gi verschidde Leit dat puer mol kucken? Do si zwee meng ech.
Ah ok.
Ech gesot du hues déi zwee an et ass eben esou wéi s gesäit. Also mee de Schluss ass net Pirates of Caribbean dran ass. Jo mee dat hätt nimools gepackt.
Nimools. Dat ass zevill Niche.
Jo dat ass zevill Niche. Maja dat wor gutt.
Mir si rëm zréck bei der normaler Déngens. Deepak, mir hunn iwwer. Cannabis geschwat, mee mir kënnen och, elo mir hate schonn Alkohol e bëssi touchéiert, mir kënnen och e bëssi dorobber kommen. Ech hu gesinn, datt d'Generatioun vun de Millennial déi ass, déi am meeschte Sue fir Alkohol ausgëtt. Ech hunn esouguer gesinn, datt d'Millennials an der Moyenne méi Sue fir Alkohol ausginn, wéi fir Groceries. Jo, hunn ech elo gesinn.
Dat ass heavy. Op deem Niveau si mer vläicht net. Ech weess net. Also ech schwätzen elo mol fir mech. Dat heescht gutt, ok gutt. Mee déi Generatioun no eis, déi gëtt definitiv manner Suen aus, vill manner Suen aus fir Alkohol. Firwat mengs de an denger Meenung kéint dat sinn? Bah, éierlech gesot, meng éischt Äntwert wär einfach, an dat ass eppes wou ech mierken, wéi mir opgewuess sinn, ass, ech meng déi nei Generatioun huet den Handy, huet den Ecran, ech meng ech meng si verbrénge méi Zäit virun engem PC, Videogamer a sou Saachen, wéi rauszegoen, sozial ze sinn a sou weider. Ech menge mir waren awer, wéi gesot, mir sinn eng Generatioun, ehrlech gesot, mir sinn ouni Handy opgewuess, also mir sinn opgewuess wou Handy eréischt rauskomm ass, also Also déi éischt iPhoner si rauskomm wou mir am Lycée woren. Ok, du gees direkt bei Smartphone. Jo, mee ok, mee souguer déi, weess de, an hautzudags awer fannen ech. Ech géing, ech géing emol net Smartphone soen, ech géing einfach Kasch, social, social media soen. Social media, genau. Ech mengen dat huet vill méi groussen Impakt nach wéi Smartphone selwer. An ass dat eis, wann s de dann Dag an Nuecht zocks, an wat jo och gutt ass, also fir mech sou wéi e wëll, well dofir, jo. An wéi gesot, sinn déi manner Suen ass jo Alkohol, wat jo och gutt, ech mengen Alkohol ass net gutt, gutt, gesond fir d'Gesondheet. Sinn gutt fir d'Gesondheet, pardon. An dofir fannen ech dat jo zimlech gutt, datt, jo, datt se manner drénken a sou weider, wat jo u sech e gutt Zeechen ass. An, mee jo, ech mengen, datt wat se eben, wéi gesot, se hunn déi ganz Social Media, Videogamer a sou weider an, jo, do hues de och manner Zäit fir dann ze drénken. Dat heescht, si liewen an denger Meenung einfach méi an enger digitaler Welt wéi mir? Jo, genau.
Mengs de, datt d'Pandemie eppes dozou bäigedroen huet? Dat och sécherlech. Also well
wéi mir opgewuess sinn, et wor jo eng normal Sozialiséierung, du bass erausgaang, du hues gefeiert, du hues gedronk. Jo, et wor ganz normal. An et wor och e
ganz soziaalt Konstrukt am Fong ronderëm den Alkohol gewiescht, mat erausgoen, mat feieren, du hues Leit duerch den Alkohol kennegeléiert. Filoratiounen an dass en, ah merde, ech denke elo grad un e Schrëftsteller, ech wëll nämlech e Buch vun him liesen, deen ech fannen, de Scott Galloway, amerikaneschen och Professor, an hien huet eng Thees opgesat, an zwar dass vill jonk Leit, méi Männer am Moment et méi schwéier fanne fir Relatioune richteg opzebauen, also Relatioune mat Fraen,
an datt vill méi Jugendlecher mëttlerweil Single sinn. Bon, et gi puer Raisonen an hie seet, eng dovunner wär och, well am Passé vill Leit eben hir zukünfteg Fraen oder esou kennegeléiert hunn, eben duerch Events, wou s de sozialiséiert bass, awer wou och Alkohol mat am Spill wor. An hie seet, et wär een Element vu villen, mee et wär een Element, dat géing do matspillen, datt eben d'Leit net méi esou wéi fréier erausginn, datt et méi schwéier ass, éischtens iwwer en ligne d'Leit kennenzeléieren, wéi wann s de en Persoun mat hinne bass, dass Leit vill méi schwéiert hunn am Moment ze sozialiséieren iwwer normale Kontakt mat der face to face an dass eben och de Manktum un dem Konsum vun Alkohol dozou kéint bäidroen, dass et méi schwéier ass, dass Leit sech méi einfach kenneléieren, méi einfach verstinn, méi einfach an e soziale Rapport matenee kommen. Dat ass jo normal. Also wéi gesot, Alkohol war ëmmer, also nach eng Kéier, ech soen net, dass Drénke gutt ass, Mee esou den Alkohol ass eppes, ech mengen eng Persoun déi introvertiert ass, mam Alkohol wäert och méi dier op eng Persoun goen, méi oppe sinn a méi schwätzen an dat ass eppes, jo natierlech, dat ass, hu se vollkomme Recht. A wéi s de sees, et ass eng villäicht vun drënne, ech mengen do ginn der esou vill drënn, ganz ganz vill drënn. Mee jo dat stëmmt also an dat verstinn ech och, datt en dat esou seet. Mee jo, a wéi s du soos, Covid och. Ech mengen, Covid huet och sécherlech bäigedroen, datt déi Generatioun no eis, jo, vläicht guer kee Bock méi drop hunn ze drénken, well se, wéi gesot, waren den, wat war et, Covid, wéi laang ware mer agespaart? Elo si mer zwee Joer. Ah ja, zwee Joer ware mer agespaart.
Also et wor esou e puer Méint krass an dann ëmmer esou on an off. Awer vill on an off.
Mee stell dir vir du bass an déier Generatioun déi grad géif rausgoen dee Moment. Oh kriminell.
Maja natierlech hunn se dat da verpasst an hunn esou gesot ok lauschtert ech brauch dat net. Hu se jo och Recht, also wann se wann se rausginn a Spaass hunn ouni Alkohol, mee dann ass ah jo tant mieux, ass et jo esou sinn ne, also wéi gesot. Dat ass dann. Well mir wëssen, datt Alkohol à long terme keng gutt,
keng gutt Folge wäert hunn. Dat ass besser, datt s de deng Consommatioun erofschraffs. Nee, dofir soen ech jo also. An datt mir déi sinn, déi am meeschte konsuméieren. Ech kann kuerz aschëlle awer. Mee jo, et ass halt ebe sou. An a ka sinn, datt. Wéi huet den Trump gemaach? Vu wou ass d'Medail?
An et ka sinn, datt dat nach e Cycle ass an datt villäicht an 30 Joer wéist se erëm wäert ëmgedréit sinn. Well dat sot hien och, dat sot de Galloway sot dat och, hien mengt, datt et erëm iergendwann eng Kéier wäert ufänken. Jo, jo, ka gutt sinn. Well hien ass och en Advisor fir Entreprisen a Businesses an hie seet, am Moment wär et am Fong net 't wär domm an net domm wann s de an Alkohol Business géings goen, well am Moment ass et an Amerika zemools ass et nach extrem schwéier bei de Jonken fir do erem fir do ofgeholl ze ginn, mee hie seet wann s de ënne bass esou an enger am Bottom vun enger Rezessioun dann ass dann hues de am Fong nëmmen en erop wou s de kanns goen an hie seet am Fong also natierlech muss de Chance hunn dass dann déi Courbe grad kënnt wann s de era gees, mee hie seet am Fong wär et och eng Opportunitéit fir déi, déi wëllen an dee Business eragoen, datt et kéint klappen, well hie gleeft och, datt et Zykle sinn, datt et iergendwann erëm kéint méi fashionable ginn, fir erëm ze drénken. An an deem Sënn, weess de, wat iwwert déi lescht zwee Joer dee gréisste Mouveme, also, Jo, Mouvement vu vun Innovatioun vun Drinks. Also wat gouf am meeschte gehypt? Zum Beispill viru fënnef Joer, fënnef, sechs Joer ass den Negroni zum Beispill ëmmer méi fashionable ginn. Dee wor, deen huet esou eng Revival gemaach aus aus dem leschten Joerdausend praktesch schonn, well e wor jo mega famous am Fong fréier an dunn ofgesaugt a lo hues de en al bach, hues en e praktesch an ech mengen dat wor ech deen en zréckbruecht huet, well ech elo ech grad surfen dat wor schlecht gesot natierlech mee du weess et ech ech hunn deen hei a Lëtzebuerg rëm grouss gemaach an ech hunn hei d'Italien matbruecht an mee wat wor an den leschte Joeren eben deen deen déi gréisst Insurgence gemaach huet? Ech géif mengen ech weess net Gin Tonic.

Das ist gut. ähm, oh mein Gott, Alter. Wenn man Mocktail schwätzen, äh, bist du, also Januar, äh, ähm, ne, pardon, Dezember, könnt lo, äh, vergiss mal nochmal den Mond, weil wir wissen alle gut, was diesen Mond noch geschieht. Januar könnt, bist du Deepak, Een deen en Dry January wäert maachen?
Also hunn ech schonn ee gemaach? Nee. Hunn ech schonn ee probéiert ze maachen? Jo. Wéi wäit bass de komm? Ech weess net. Bis den zweeten oder drëtten?
Nee, ech mengen dëst Joer ka gutt sinn, datt ech vläicht awer bis Enn Januar wäert probéieren. Also. Firwat bis Enn Januar? Mir ass dono an Vakanz gin an dofir jo. Du gees endlech an an Vakanz? Ja. Wou gees du hin? Schifahren. Breaking News, ech sin dobäi. Ech weess. Ah du weess et schon, scheisse, ech hat gemengt ech hätt lo hei kéinten Breaking News maachen, mee ok nee. Mee jo ech dach bis Schivakanz vläicht, wisou net?
Dat ass a menger Positioun net méiglech. Wisou? Dach, dat ass méiglech, mee ech muss op vill Neijooschdagspartye goen an da kriss de iwwerall Crema servéiert. Ech kéint zwar iwwerall Waasser huelen, mee. Jo, ma wéi gesot, ech probéieren. Ech, den Dry January fir mech. Jo, et ass och eppes, wou ech mer. Et ass esou jo an nee. Ech fannen dat eng gutt Iddi fir déi, déi et wierklech wëlle maachen. Ech hunn et och nach ni gemaach.
Mäin Déngens ass, ech mengen dat ass eng gutt Idee, mee fir esou muss de bis Jan. Fir esou muss de waarden dass Jan, weess de, fir esou ass Dry January net. Well s de duerch de ganzen Dezember normalerweis vill iwwert Feierdeeg ëss an drénks. Dat kanns de ëmmer maachen wann s wëlls, also muss jo kee Mount hunn speziell fir. Mä ech soen esou, wann s de normalerweis iwwert d'Joer duerchaus eng gutt Balance hues. Wat mer am Englisch hunn. Ja, ja, mee Well, ähm, am Sport, äh, voilà, also Wat wat wann s du deng Ernährung, wann s du op deng Ernährung oppasst, du méchs Sport an du drénks elo net a komplett exzessiven, mhm. weess de, dann dofir huet fir mech nach ni e Sënn gemaach an Dry January iwwerhaapt ze maachen, wëll
Nee, nee, genau. Et gi Méint, wou ech och esou näischt drénke, weess de. Also dann. Dofir, genau, also.
Dofir brauch ech deen net. Mee et wor just eng Fro fir ze kucken, well dat kënnt ëmmer erëm op, wa mer scho bei Mocktaile sinn. Ja, nee, dat ass. A well ech ebe weess, datt de et net wäers ganz packe wëlls, déi lescht Woch am Januar ebe Chibo Con Su steet.
Dat heescht, da gëtt en. Mee ok, gutt ze wëssen. Nees, hues de nach iergendeppes, wat der um Häerz läit? Nee, et ass, gëschter ass Chrëschtdag. Hues de Chrëschtdagskaddo scho kaf an alles? Absolut net, ech hunn awer, sinn awer amgaang meng Lëscht fäerdeg ze maachen. Gutt, awer wat steet op denger Lëscht? Wat wëlls de vum Kleeschen? Typesch
Tonne Bicher erëm, mee de Problem ass. Ech hu keng Plaz méi. Ech hunn der nach e puer ze liesen. Ab mar heiner kritt ëmmer eng fucking Kris, wann ech un meng Bicher denken. Dat heescht, ech muss nei Plaze fannen, fir se ze testen. Mee dat, mee dat, dat kann och am Laf vum Joer kommen. Dat ass egal, déi Bicher. Ech brauch schon nei Schisachen. Ech hu keng. Dat heescht, ech brauch eng Jackett. Dat heescht, dat wär en Kaddo, dee Sënn mécht. Soss hunn ech mer net vill Gedanke gemaach. Mir geet et gutt. Ech hu vill. Oh, dat ass gutt. Ech hu vill. Ech hunn déi meescht Saache geet et. Ech misst fir hien hei eppes vläicht kafen. Jo, mee feiert Dir kee Chrëschtdag? Natierlech!
Et ass e chrëschteschen Hond. Mee jo. Oh. Nee, op alle Fall. Gëschter ass Chrëschtdag, dat ginn erëm flott Zäiten. Wéini bass du elo fort?
Du gees elo nächst Woch, haa? Ech gi, jo, ech gi elo nächste Weekend op London. Gëtt och flott. Also ech mengen London ass eng flott Stad fir während während Chrëschtdeeg. Jo, et muss cool sinn.
Revolute sinn, all Mäercher an esou weider. Dofir, ech freeë mech drop. Dat gëtt cool.

wou mer dann als Keesjen hei wäerte sëtzen an wee weess, wat eis d'Weltsituatioun bis dohinner bruecht huet. Vläicht gewënnt nach ee vun deenen kuriose Präisen. Op alle Fall, Deepak, interessant Episod haut, wéi mer de Futur vun den Drogen hei zu Lëtzebuerg kënne besser gestalten. Yes. An dorops hin soen ech der villmools Merci an gi mer iessen. Allez, ciao, ciao.